Merci, Här President. Ech mengen, eng Saach ass kloer, D'Land wäert net ënnergoen. Et ass och richteg ze soen, an dat gouf gesot, datt d'Zesummeliewen tëschent de Lëtzebuerger an den Net-Lëtzebuerger hei am Land relativ gutt geklappt huet, weiderhi relativ gutt klappt, zemools wann een dat och nach mam Ausland vergläicht. Et muss een sech awer och heiansdo d'Fro stellen, ob et och ëmmer en Zesummeliewen ass oder net éischter en Niefteneen-Liewen. Dat ass eng Fro, déi ee sech muss stellen. An et muss ee sech och d'Fro stellen, fir wéi laang nach? Well wann een dat am Kontext setzt vun der Ëmverdeelung vum Räichtum, mat den Ongläichheeten, déi ëmmer méi wuessen, Da riskéieren natierlech och Spannunge méi grouss ze ginn. Et huet een heiansdo héieren, et si Leit, déi referéiere sech u Frankräich a soen, jo, a Frankräich ginn et Schwieregkeete wéinst dem Droit du sol oder wéinst der Laïcitéit. Dat ass Brach, dat ass absolute Brach. Dat huet näischt domat ze dinn. A Frankräich ginn et Schwieregkeete wéinst de grousse soziale Spannungen an Ongläichheeten. Ech mengen, et däerf een déi Saachen och net matenee vermëschen. Ech weess net, wéi all eenzelnen Auslänner elo hei zu Lëtzebuerg den een interpretéiert huet. Ech ka mir scho virstellen, a ech weess dat och positiv vun eenzelne Fäll, mee dat sinn ëmmer eenzel Fäll, datt gewëssen Auslänner eng kleng Bull am Bauch hunn, net onbedéngt, well se d'Wahlrecht wollten, mee well se awer schonn massiv gesot krut hunn, datt se keng weider Rechter solle kréien. Csv huet virdru gesot, d'Regierung wier onverantwortlech gewiescht, fir dee Referendum esou ofzehalen. Et kann een driwwer diskutéieren, wéi de Referendum ofgehale gouf. Mir hunn dat och kritizéiert. Ech mengen awer och, datt et vun der csv net ganz verantwortlech war, déi Aart a Weis, wéi si d'Campagne menéiert huet. Wann een op. gepasst oprifft, da kann een dat erklären a versichen ze erklären, wéi dat z'interpretéieren ass. Souwisou e gudde Slogan, dee brauch een net z'interpretéieren, dee liicht engem jidderengem an. Da muss Der vläicht Är Agence wiesselen oder eng professionell Agence froen. Wann Dir wëllt maachen, kann een alles maachen, Här Warner. Da kënn Der dat vläicht versichen. Dir wëllt dat do jo maachen. Et si vill Leit. Nee, ech wëll dat net maachen, well Dir hutt och eng Responsabilitéit. Dir sidd jo eng grouss Vollekspartei an Dir wëllt och eng Staatsmänneschpartei.
Dir hutt awer och Gold erwaart.
Et si vill Leit hunn dat esou interpretéiert. Loosst Iech net beieren, Här Wagner, a riicht Iech erëm un d'Chamber. Ech loosse mech.
Merci, Här President. Dat ass esou interpretéiert ginn. Ech weess, datt Dir vläit Schwieregkeeten hutt domadder, Här Wiseler, well dat gläicht Iech net. Mee dat ass awer vu ville Leit sou interpretéiert ginn, wéi wann ee misst op Auslänner oppassen. An ech mengen, dat huet wéi gedoen. Ech menge souwisou, jo, während dëser Campagne si vill Leit blesséiert ginn an et goufe vill Leit blesséiert op den zwou Säiten. Natierlech, wann een Nee-Wieler als Rassisten oder als Xenophoben duerstellt oder ënnerstellt, Si wieren domm. An ech wëll net domadder soen, datt de Premierminister dat gesot hätt, well dat war, dat huet en net esou gesot, dat wëll ech kloerstellen, mä et ass heiansdo op aner Plazen esou gesot ginn, dann ass dat falsch an dann ass et blessant an dat däerf een net soen. Wann een awer och ënnerstellt, datt d'Auslänner giffen hiert Wahlrecht ausnotzen, fir d'Souveränitéit vum Land a Fro ze stellen oder se giffen net zur nationaler Solidargemeinschaft gehéieren, wéi d'ADR dat gemaach huet, da blesséiert dat och an dat deet dem ganze Land wéi. D'Fro vun der Demissioun vun der Regierung gouf net gestallt. Parteipolitesch Spillercher wëlle mir op jiddwer Fall als déi Lénk, als Oppositiounspartei, net matmaachen. Ech mengen, et soll een och net alles mëssinterpretéieren. A wann 2005 den Här Juncker seng Demissioun an d'Wuer bruecht huet, da war dat Chantage. Dat hat näischt mat Demokratie ze dinn. Dat war Courage, Här Warner.
Et ass awer net ze verkennen, datt d'Leit en allgemengt Mësstrauen. am politesche System hunn, an net just an dëser Regierung. Dat huet Grënn, dat muss een awer och wëssen. Eng Spuerpolitik, déi bedriwwe gëtt vun dëser Regierung, awer och an der Kontinuitéit vun der viregter Regierung, eng Ëmverdeelung vun ënnen no uewen, eng Politik, déi vun alle sozialen a gewerkschaftlechen Acteuren zudéifst verurteelt gouf, trotzdem Bleift eng Regierung stuer a léisst sech eréischt op Gespréicher mat de Gewerkschaften an, wa bis massiven Drock ausgeüübt gouf? Duerch esou Methoden am Inhalt an an der Form gëtt een net den Androck, et géif een d'Vollek eescht huelen. Andeem sinn och Lobbyisten vun enger klenger Interessegrupp, déi vun der Finanzoligarchie, en disproportionale politesche Poids gëtt, dann ass dat och net gesond. Wann ech haut de Moien och erëm eng Kéier an der Zeitung liesen, d'Regierung wéilt onbedéngt, den TTIP während der Présidence weiderbréngen. Wéi jidderee weess, an do goufen och Sondagë gemaach, datt d'Majoritéit vun der Bevëlkerung dogéint ass, datt d'Zivilgesellschaft dogéint ass, dann ass dat och net ganz gesond fir d'Demokratie. Mee wat mécht d'Regierung? Si ignoréiert dat och. Net just d'Regierung, et ginn och hei Parteien, déi den TTIP ënnerstëtzen, mee sinn u sech déi eenzeg hei, Branche, allez, ech hunn déi Gréng mat, an och Parteien, déi de ganzen Dag vun nationaler Souveränitéit schwätzen an déi awer guer kee Problem hunn, fir d'national Souveränitéit ze monnéieren iwwert esou en Handelsvertrag wéi den TTIP, well do ass se wierklech a Fro gestallt an net duerch d'Auslännerwahlrecht. Dat wollt ech Iech och nach eng Kéier soen. Maja, dann hu mer e reelle Problem. Wat d'Konsequenze wäerte sinn, fir jidderee vun eis, ech mengen, datt mer net Schlussfolgerunge sollen zéien, déi net ze zéie sinn, a keng Politique politicienne bedreiwen. De politesche System muss een awer a Fro stellen an erneieren. Eis Verfassung muss esou geännert ginn, datt mer de Bierger weider Méiglechkeeten ubidden, fir mat ze decidéieren a mat z'entscheeden. Dat geet wäit iwwert d'Fro vum Referendum eraus an och wäit iwwert d'Informatiounsowender, wou een de Leit erkläert, wat ee wëlles huet. Et soll een och oppassen, net ze vill arrogant ze sinn. Ech mengen, d'Fro vun der politescher Bildung ass schonn hei opgetaucht. Et ass keng Fro vu politescher Bildung. Ech ka mech och erëm eng Kéier erënneren, 2005, wou awer och den Neen ëmmer méi staark ginn ass, gouf gesot, dat hätt domadder ze dinn, datt d'Leit keng politesch Bildung hätten. Ech mengen, dat soll ee si loossen. Politesch Bildung, jo, an de Schoulen op verschidden Aart a Weise kann ee maachen, mee dat soll een net am Zesummenhang brénge mat engem, mat enger Aart a Weis, wéi d'Leit vläicht ofstëmmen a wann ee mengt, datt d'Leit vläicht net esou richteg ofstëmme wéi ee selwer gären hätt. Dat hätt net mat engem Manktum u politescher Bildung ze dinn. Deen, dee Lien hutt Dir och net gemaach, wollt ech jo soen, dat ass kloer. Wann een awer dovun ausgeet, datt Leit vläicht aus anere Motiver Neen oder Jo gestëmmt hunn, wat duerchaus bei enger Partie de Fall war, da soll ee versichen ze verston, wouhier déi Onzefriddenheet kënnt. A mir mussen eis elo iwwerleeën, wat fir eng konkret Piste mir ënnerhuelen, well et gëtt weiderhin en demokratesche Problem hei am Land. Dee fënnt op zwee Niveaue statt. Déi eng Hallschent huet d'Walrecht, déi aner net. Dat wäert sech deemnächst eben net änneren. An eisen Aen bleift de Problem trotzdeem weider bestoen. A vun der Nationalitéit ofgesinn, eis Demokratie ass defizitär, souwuel um politesche Plang wéi och um wirtschaftleche Plang, zum Beispill wat d'Matbestëmmung a Betriber ubelaangt. Dat betrëfft jiddereen, ob Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger. An zur Verfassung. Dat ass och e Problem. Déi dräi Froge, déi gestallt goufen, sinn jo am Kontext vun der Verfassungsrevisioun gestallt ginn. Lëtzebuerg soll eng nei Verfassung kréien. Wéi gi mer do virun? Et ass schonn ugeklongen, den Här Bodry ass e bëssen drop agaangen, datt an der Institutionskommissioun wäert nach weider diskutéiert ginn, wéi mer dat weider upaken. Mir si weiderhin der Meenung, datt mer net kënnen esou eppes Wichteges wéi d'Verfassung einfach esou ënnert Ausschloss vun der Bevëlkerung decidéieren an den Nom, vläit mat engem uschléissende Referendum, dee vläit och erëm eng Kéier an d'Box geet, deemno wéi. Mir mengen, datt et wierklech un der Zäit ass, zemools bei esou wichtege Froen wéi eng Fro vun der Verfassung, d'Bevëlkerung konkret a massiv an intensiv muss mat agebonne ginn. Et kann net sinn, datt eng Regierung untrëtt a seet, mir maachen d'Fënsteren op, mir wëlle méi Demokratie, an dono selwer entscheet, wat fir eng Froe gestallt ginn, sech dräi Themen auswielt, net op aner Virschléi ageet an herno mol net kapabel ass, eng uerdentlech Campagne ze organiséieren. Dat gëllt fir eis all, well d'Chamber war och dofir domadder verantwortlech, muss een och soen, och wa Kritike koumen. Mee ech mengen, dat hu mer wierklech net richteg u sech gemeeschtert. Zum Beispill d'Spillregele muss ee festleeën, iert een e Referendum mécht. Et geet net duer ze soen, mir hätte keng Referendumskultur, mir wëssen dat, mä da solle mer eis eng ginn. An da muss ee sech vläicht e bësse méi Zäit ginn, fir déi Spillregele festzeleeën, amplaz herno mussen driwwer ze diskutéieren, inwiefern de Camp vum Jo a vum Neen iwwerhaapt gläichberechtegt kënnen zu Wuert kommen. Déi Diskussioun huet jo déi eigentlech Diskussioun polluéiert während e puer Deeg an e puer Wochen, an dat war net gutt. Ech mengen, d'Lëtzebuerger Natioun ass eng jonk Natioun, déi sech definitiv nom Zweete Weltkrich affirméiert huet. Mir sinn e klengt Land, mir hunn eng speziell Sproochesituatioun, déi een néierens erëmfënnt. Mir sinn en Immigratiounsland ginn, nodeems mir laang en Emigratiounsland waren, wat e positiivt Zeechen ass, well et ass en Zeechen, datt et eis gutt geet. Mir sinn e Land, wat staark wiisst, wat immens dynamesch ass. wat jonk ass, och wéinst der Immigratioun. Mir sinn e Land, wou eng Sprooch geschwat gëtt, déi soss a kengem anere Land geschwat gëtt an déi ëmmer méi geschwat gëtt an esouguer ëmmer besser geschriwwe gëtt. Ech mengen, dat ass net oft gesot ginn, mä dat ass awer eng Realitéit. Ech mengen, et ginn och heiansdo esou Saachen, fir eng Vendeuse zum Beispill, déi Bréidecher verkeeft. déi minimum 8 Stonne muss schaffen an e Buttek a bestëmmt zwou Stonnen Transport erdroe muss, fir an der Moselle zum Beispill erëm hin an zréck ze fueren, an dee vläit och nach no senge Kanner nom Stot muss kucken, wann de Mann vläit och net onbedéngt mathëlleft, dann ass d'Léiere vun der Lëtzebuerger Sprooch net esou selbstverständlech. Fir eng Sprooch ze léiere brauch ee vill Energie, zemools wann een net méi de Jéngsten ass, dofir och wierklech Moyene sech ginn, well d'Sprooch, war jo och e Sujet, d'Moyene sech ginn, net ze zwéngen, mee wierklech massiv de Leit d'Méiglechkeet ginn, dës Sprooch ze léieren, well dat ass gutt fir jiddereen, ouni datt dat eng onméiglech Laascht gëtt, well eng Sprooch ze léieren ass och net evident fir jiddereen, déi eng hunn éischter Schwierigkeeten, déi anerer net. An ech wollt och nach eng Kéier eppes soen, D'Asti, op déi gëtt ëmmer gäre geklappt. Op d'Asti gëtt gäre geklappt. Jo, Här Kartheiser, Dir wësst et, virun 30 Joer oder iwwer 30 Joer gouf et eng Organisatioun, déi hei am Land den Immigrantekanner Lëtzebuergeschkueren ugebueden huet. Dat war d'Asti. Et war net de Staat. Dat waren och net d'selbsternannte Patrioten. Dat waren déi, déi net zéngmol den Dag ons Heemecht menge mussen ze sangen, mä dat ware Leit, déi einfach gehandelt hu fir d'Land a fir d'Immigratioun. Dat däerf een och net vergiessen. Ech mengen trotzdem, mir mussen herno gewësse Froen méi entkrampft ugoen, zemools zesumme mat der Zivilgesellschaft, mat de Bierger, mat oder ouni Lëtzebuerger Pass. Ech mengen, all Säit ass dozou bereet. Ech schléissen of, Déi ganz grouss Majoritéit vun de Lëtzebuerger hunn näischt géint d'Auslänner. An ech kenne keen Auslänner, dee Lëtzebuerg net gären hätt, am Géigendeel, heiansdo souguer méi wéi d'Lëtzebuerger selwer. Ech soen Iech Merci.